Helo, mae'n diwedd y tymor a Nadolig llawen i chi gyd. A dyma'r fideo ola, siwr o fod, cyn y doleg a cyn y flwyddyn newydd. So beth ni'n mynd i fod yn neud heddi? Wel, ni'n mynd i neud bach o animeiddio. Nawr, fel arfer, os ych chi'n edrych lawr ar y gweilod fan hyn, fydden ni'n defnyddio Adobe um, Animate i gwneud animeiddio. Ond ma' rhywun wedi dangos rhywbeth fi, blwyddyn wyth i bedol, mae 'di dangos i fi rhywbeth arall sydd yn gwerth edrych arno. So dwi'n mynd lan i'r search fan hyn a P-I-X-I-L-A-R-T dot com. pixelart dot com a ma' fe'n mynd â ni i'r gwefan yma fan hyn. So, os y'ch chi yn blwyddyn saith, y'ch chi'n gorffen eich gwefan portffolio ac yy ni'n mynd i wneud fel banner wedi animeiddio ar gyfer ein gwefan ni. Nawr cofiwch, os y'ch chi yym isie gwneud rhywbeth yn broffesiynol, fyddwch chi ddim siŵr fod yn defnyddio hwn, a fyddwch chi'n defnyddio yym Animate, ond ma' hwn yn eitha da. So fi'n mynd i gwasgu Start Drawing. Nawr, amser i fi ma' fe d- dachre yy tynnu llun, galla i Continue, dwi ddim yn mynd i Continue, yym dwi'n gwasgu New Drawing. Ac fi'n gallu dewis y maint. Nawr yy meddyliwch nawr beth y'ch chi'n mynd i tynnu llun nawr. Os os y'ch chi yn gwneud rhywbeth yn Game Maker, gallwch chi dewis 32, 32 am size sprite, ond fi sy'n wneud yr banner sy'n mynd dros y top. So i fi mynd i fynd yy rhywbeth fel 600 ac wedyn dwi'n mynd i dewis rhywbeth fel 100. Yym gyda Google Sites, sdim angen i chi gofidi gormod achos ma' fe'n jyst yn sgilo popeth lan, ond yy na- dyna beth fi'n mynd i wneud, a fi'n gwasgu New Drawing, a gwasgu ok. So ma' fe'n edrych rhywbeth tebyg i hyn gyda fi. Yy ok. So beth 'y fi'n gallu wneud nawr yw dachre animeiddio, so fi'n symud fi draw fan hyn. Nawr achos ma' hwn am ddim, mae hwn yn golygu bod yna hysbysebion, ond gallwn ni cau'r hyn a bant, dyfe, dim problem. So, beth fi'n mynd i wneud, fi'n gallu just clico fan hyn ac i fi'n gallu dachrau tannu llun. A chi'n gweld fan hyn, fi'n gallu gwneud y pensl bach fwy o seis ydw fi. So, beth fi'n mynd i wneud fan hyn ydy just cael bach o hwyl. Gallai just clico fan hyn a just, yay, chi'n gallu gweld? Ac i fi wedyn, a gallu add new frame. So os fi'n adio new frame, Chi'n gallu gweld, dyna beth o'n i wedi wneud o'r blaen, so galla i jyst newid rhain tamed bach. A dyma'r animeiddio mwya syml i ni yn gallu gwneud. Ac os dw i yn gwneud new frame eto, chi'n gweld dyna rhai olaf gyda fi, ac beth gallai wneud yw jyst ychwanegu A to rhain nawr. Ie, yeah, dim problem o gwbl. So wedyn, os fi eisiau dangos sy'n mae'r animeiddiau yna'n edrych, o, fi'n jyst yn gwasgu hwn. Chi'n gweld, fi wedi gwneud animeiddiad syml. Nawr, wrth gwrs, dyw hwn ddim yn safon uchel o gwbl. Beth hoffen i chi gwneud ydy wneud rhywbeth gwell yna. So os ych chi isie, gallech chi jyst rwbl pethau mas gyda'r y rwbr os ych chi isie. Neu beth gallech chi wneud, gallech chi roi'r ysgrifen mewn, neu gallech chi roi'r siapau hyn mewn hefyd os yn isie. Ond beth fi eisiau gwneud nawr, beth fi eisiau dangos nawr yw y teclen eraill sydd gyda fi. A'i ffram gyntaf nawr, dwi yn gallu rhoi brwsh mewn os yn eisiau. So mae brwsh, fi'n gallu dyn llun. Fi yn gallu rhoi llinell mewn. Fi yn gallu rhoi sgwar mewn a gallen ni lliwio yr sgwar em hyn mewn hefyd. OK. Dwi'n gallu rhoi cylchoedd mewn, sgrifau mewn, a mae gyda fi'r yr fill. O, oh, spray can hwnna. Mae gyda fi'r fill tool, y pot paint yn, ble fi'n gallu llenwi pethau lan hefyd. Oce, digon hawdd. Oce, mae hwn yn easy peasy, ydy e. Ond un peth dwi eisiau dangos i chi ydy hwn ar y gwaelod fan hyn, y stamp tool, ac mae stamp sy'n cael pethau fel coeden y dolyn. Lot o bethau gwahanol fan hyn. Ond chi'n gallu gweld sut ni'n gallu animeiddio rhywbeth eitha hawdd. A mae jyst lan i chi nawr i animeiddio fe. Ac wedyn, ar ôl ni gorffen, chi'n gallu prifio fe, cael gweld sut mae fe'n edrych. Dwi'n gwario dim amser ar hwnnw o gwbl, cofiwch. Fi'n gwario dim amser, so fi isie chi gwario bach o amser i gwneud y banner ar gyfer eich gwefan chi. Ac wedyn ar ôl chi gorffen, chi yn gallu mynd loading a gwasgu download. So chi'n mynd i preview, download, a mae fe lawr fan hyn gyda ni wedyn. A na gyd fydd angen i chi gwneud ydy mynd i'r gwefan ac... Co, dyma un fi wedi wneud yn gynharach. Dyw e, mae fe'n ofnadw. A clico fan hyn, gwasgu upload, a fel arfer mae fe'n mynd i fod yn eich downloads chi. Clico fan hyn, open, a chi'n gallu weld, dyna'ch baner chi. So, beth dwi eisiau chi wneud nawr, cael bach o hwyl gyda hwnna. Uh, os chi wedi gorffen eich gwefan chi, Ewch mewn i Pixel Art, Pixel Art ac yy creu baner ar gyfer eich gwefan chi. Ac os chi isie, gallwch chi hefyd creu yym gif sy wedi animeiddio i rhoi lawr o dan yr cyberbwlio, o dan y bebrus. pixel art a chi'n neud rhywbeth llin wedyn fan'na os chi isie yy sy'n edrych yn neis. So, Nadolig llawn i chi gyd, cael bach o hwyl gyda pixel art, ac hefyd, dros y Nadolig, os ych chi sy'n neud rhywbeth a rhoi rhywbeth mewn, fydd hwnna'n gret fe. Peidiwch fod yn bod dros y Nadolig. So, hwyl am nawr a gwelai chi yn